Дыууын фыццӕгӕм сӕр Уый фӕстӕ та Йесойы ахуыргӕнинӕгтӕм фӕзынд ногӕй. Уый уыди Тивериадӕйы денджызы былыл. Хабар уыди афтӕ. Симон Петр, фӕсномыгӕй фазон чи хуынд, уыцы Фома, Нафанаил, Галилейаг Канайӕ, Зеведейы фырттӕ ӕмӕ Йесойы иннӕ дыууӕ ахуыргӕнинаджы уыдысты иумӕ. Симон Петр сын загъта: Ӕз кӕсаг ахсынмӕ цӕуын. Уыдон ын загътой. Мах дӕр демӕ цӕуӕм. Ацыдысты мӕ сбадтысты бӕлӕгы, фӕлӕ уыцы хсӕв ницы рцахстой. Боныцъӕхтыл Йесо лӕууыд денджызы былгӕрон. Фӕлӕ Йесо кӕй у, уый ахуыргӕнинӕгтӕ нӕ базыдтой. Йесо сӕ бафарста. Мӕ хӕлӕрттӕ, исты рцахстат? Уыдон ын дзуапп радтой. Не рцахстам. Уый сын загъта. Хыз баппарут бӕлӕгъӕн йӕ рахиз фарс ӕмӕ рцахсдзыстут. Уыдон баппӕрстой хыз ӕмӕ сын бирӕ кӕсӕгтӕ кӕй ӕрцахста, уымӕ гӕсгӕ сӕ бон раласын нӕ уыд. Йесо кӕй уарзта, уыцы ахуыргӕнинаг загъта Петрӕн. Ай хицау у! Симон Петр куы фехъуыста Хицау у, зӕгъгӕ, уӕд йӕ пӕлӕз ӕрбалвӕста ронӕй, ӕндӕр ыл ницы уыд, ӕмӕ йӕхи ӕвзылдта денджызмӕ. Иннӕ ахуыргӕнинӕгтӕ та хызкӕсӕгтимӕ ластой сӕ фӕдыл, афтӕмӕй ӕрбацыдысты бӕлӕгъӕн. Былмӕ сӕ бирӕ нӕ хъуыди, дыууӕсӕдӕ лмарины бӕрц. Былмӕ куы рахызтысты, уӕд цӕхӕрыл федтой кӕсаг, йӕ фарсмӕ та дзул. Йесо сын загъта: «Рахӕссут, цы кӕсӕгтӕ рцахстат, уыдонӕй». Симон Петры схызт бӕлӕгъмӕ ӕмӕ хыз раласта зӕхмӕ. Хыз дзаг уыди стыр кӕсӕгтӕй дӕппӕт сӕдӕ фӕндзай ӕртӕ кӕсаджы. Ахӕм бирӕ кӕсӕгты уӕзӕй хыз наскъуыд. Йесо сын загъта: «Рацӕут ӕмӕ аходӕн бахӕрут». Ахуыргӕнинӕгтӕ йӕ ныфс ничи бахаста йӕ бафӕрсынмӕ чи дӕ, зӕгъгӕ. Уыдон базыдтой, хицау кӕй у, уый. Йесо бацыд, райста дзул ӕмӕ сын ӕй радта. Радта сын кӕсагдӕр. Афтӕ мӕрдтӕй райгас фӕстӕ Йесо ӕртыккаг хатт фӕзынд йӕ ахуыргӕнинӕгтӕм. Аходӕн куы бакодтой, уӕд Йесо бафарста Симон Петры. Иоанны фырт Симон, уыдонмӕ цас уарзынц, ды мӕ уымӕй фылдӕр уарзыс? Петр ын дзуапп радта. О, Хицау, ды зоныс, ӕз дӕ кӕй уарзын, уый. Йесо йын загъта. Хиз мӕ уӕрыччыты. Дыккаг хатт дӕр та йӕ бафарста. Иоанны фырт Симон, Уарзыс мӕ? Петр ын дзуапп радта. О, хицау, ды зоныс, ӕз дӕ кӕй уарзын, уый. Йесо йын загъта. У фыййау мӕ фыстӕн. Ӕртыккаг хатт ӕй бафарста. Иоанны фырт Симон, уарзыс мӕ? Ӕртыккаг хатт ӕй уарзыс мӕ кӕй бафарста, уый тыххӕй Петр фенкъард ӕмӕ йын дзуапп радта. Хицау, дал цыдӕр зоныс, ды зоныс ӕз дӕ кӕй уарзынӕй. Йесо йын загъта: Хиз мӕ фысты. Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын дӕуӕн, ды ӕрыгон куы уыдтӕ, уӕд-иу дӕ ронд астӕуыл дӕхӕдӕг ӕрбабастай ӕмӕ дӕ кӕдӕм фӕндыд, уырдӕм-иу ацыдтӕ. Фӕлӕ куы базӕронд уай, уӕд айтындздзынӕ дӕ къухтӕ, ӕрбабӕтдзӕн дӕ ӕндӕр адӕймаг ӕмӕ дӕ акӕндзӕн, кӕдӕм дӕ нӕ фӕнда, уырдӕм. Уыцы ныхӕстӕй Йесо фӕсномыгӕй загъта, Петр Хуыцауы цавӕр мӕлӕтӕй скадджын кӕндзӕн уый тыххӕй. Уый фӕстӕ йын Йесо загъта. Мӕ фӕдыл цу. Петр ракаст фӕстӕмӕ ӕмӕ сӕ фӕдыл цӕугӕ федта Йесойы уарзон ахуыргӕнинаджы. Уый уыди, ӕхсӕвӕры рӕстӕг Йесомӕ йӕхи чи баввахс кодта мӕ афтӕ чи загъта: Хицау, Гадзрахатӕй дыл чи рацӕудзӕн, уыцы ахуыргӕнинаг? Петрӕй куы федта, уӕд бафарста Йесойы. Хицау, уый та цы фӕуыдзӕн? Йесо йын загъта. Кӕд мӕн афтӕ фӕнды ӕмӕ ме рцыдмӕ удӕгас уа, уӕд дӕу цы хъуыддаг и? Ды цу мӕ фӕдыл. Ӕмӕ уый айхъуыст ӕфсымӕртыл, уыцы ахуыргӕнинаг нӕ амӕлдзӕн, зӕгъгӕ. Йесо та нӕ амӕлдзӕн нӕ загъта, фӕлӕ кӕд мӕн афтӕ фӕнды, ӕмӕ ме рцыдмӕ удӕгас уа, уӕд дӕу цы хъуыддаг и? Ацы ахуыргӕнинаг ӕвдисӕн у ӕппӕт уыдӕттӕн, ӕмӕ сӕ ныффыста. ӕмӕ мах зонӕм, йӕ ныхас ӕцӕг кӕй у, уый. Йесо ма скодта бирӕ ӕндӕр хъуыддӕгтӕ дӕр, фӕлӕ се ппӕты тыххӕй лӕмбынӕг ныффысс, зӕгъгӕ, уӕд уыцы чингуытӕ, мӕнмӕ гӕсгӕ, суанг дунейы дӕр нӕ бацӕуиккой.